Amosou kendo jokanyanam. Hello.
Asichako mana ketho sani.
In isechako twe. Ah, Ase mana chako twe. My- Oh my god.
Amosou kendo jokanyanam kendo akelonu video machielo kawuono an gi wendo. Yes, wendo slay kanyo matin tin. Onge slay.
Koro adwaro ni mondo fans mosebedo ka wuocha ubed nice ne wendo, urwakuru wendo maber. Eh? Kata comment kucho jo iwach gik maber. Chichal mama makwiny mana deni. Nyithiot nyaka dhaw negi. Nyithiot koka dhaw negi to ginya jawa gi wendo. Eh. Koro kawuono wada wuoye ang'o mane wada wuoye? It's like when um, English, Luo, be ber ka ikia dholuo to inyaluo. Bas, mano e gima ne wada wuoye. Yes.
Be ber.
Aha.
Ing'e ni seche moko be a- achechni matin gi dholuo mang'eny. Yes, koro kama ne wawuoye cha, iparo gi dhok mane?

Wadhi moro ngini. O oh, malego. Eh malego cha.
Oh, wadhi eh.
ya mi ya ni aka e. Eh, kata aka ko do wi ye eh, koro sisi. Koro. And then after that, I went to school. It was a private school. Koro pacha ochako lokre. Koro dholuo lal. Dholuo lal. Koro And Kisumu- alafu achako dak e town. Mhm. And then I had a very good teacher of English. Kapod itin. Yeah. Mm. So language kidak gi idak gi ng'ato e ot to be in ng'ama tiyo Mhm. joodi be tiyo to udak maybe gi ng'ama konyou mm. house help ni onego bed ni ne jatich mm. onego bed ni wacho gi nyathi dhok mane nikech awinjo ga jok moko ni ati uh, last time wacho ni amor amor kata mm. jaba mm. jaba jaba come here to nyathi pure luozila typical mm. mm. mama, mama jaluo baba jaluo kwar gi jaluo da gi jaluo kwar kwar gi jaluo yani generation kitres nyaka the third fourth generation enena pure luo and then you're like to nyathi dhumo kisomo eh, mm.

kindly subscribe subscribe subscribe kawuono abiro nyaka gi jaba to be jaber yeah. kawuono nitie in the building and you know a journalist ni pok acho nyinga pok acho nyinga ndio nyisi ge nyinga kiwacho nying mar ID ka gichako manyi to be ginyalo nyala yudi wach nigi nyingi mm.
ngesa felistans
mano koro nyinge koro ginya yudi kanye koso ok idwargi pok achako yudra once asechako yudra wabro yudre e mtandao tutakutana kwa mtandao chako yudri e mtandao podi no mano be ok rach ah. lakini an gima paro mm-hmm. nikech an ing'e ni an my first language ne en dholuo mm.

Yaani kisungu no bora tu ni inyalo some. Inyalo somo question to inyalo ndiko.
Lakini ok en gima uwuoyo, ok en language of communication, en language mar kalo piny. Mm -hmm. Koro ing'e ni seche moko kiwacho kisungu nyaka ikwong ipar, ikwong iparo gi dholuo, itranslate to Kiswahili, mm -hmm. koro eka iduoke nyaka kisungu. Tek. Mm -hmm. Emomiyo napenji ni in kiparo tiparo gi dhok mane.

To gima kama Ikaso gino nyathi gi nitie- Kiswahili to Kiswahili be mi- ma parent no wacho Mm. e Kiswahili moko mogaj ni monge an kata. to maseneno gima nitiere ga matimore nyathi kosechopo higni adek kata kane wacho dholuo e ot kochako dhi skul ka nyathi ni kende ma wacho dholuo nyithindo moko wacho kiswahili japuonj be ni kodi kae koro ing'e ni chakre gi skul inyisogi ni kik giwach dholuo japuonj be biro dwaro no master kiswahili kata kizungu koro bonyisi ni temuru wacho gi nyathini kiswahili ama kingereza eke kata kingereza to en ga ang'o gi ginene ya gi- gi- gi dholuo mano lal Koro- koro ing'eni ka japuonj nyisi nikech kata an anyalo paro japuonj nyisi niya nyathini wawacho godo English e skul mm. to kodhi dala to wacho dholuo koro koduogo mm. to ochak en behind nyithindo mamoko ama miyo nyithindo mamoko wacho dholuo mm. koro ing'e ni nyathi at that age higni adek odongo ok ong'e ni dholuo en gima rach koro chopo ot to en wacho ni ticha alisema tuseme kiswahili ama tuseme kingereza koro nyathi nigi attitude e dholuo ing'e nyathini kata dongo to kobibet gi interest in be kaka janyuol koro in be dong idwa ni nyathini ofitin mm. kuma ginene dhi mm-hmm. to koro kok iginene kokipuonje koro sani mawacho ni ande neo colonization neo colonialism eh neo Wow, take my tea. Manatana.
Manana kwati. I'm even saying the right things here. Yeah, but man.
anyway, actually mm. ande. Waninoga wazungu kagima yeah. second gods. Mm -hmm. and we do not appreciate ourselves kata kido Okay. kata kata rwakruok Mm. you know we do not appreciate our culture na tunaacha mila yetu wawe wawe gik moko ma very important traditional ma onego beni onego beni kata an Mm. onego beni ang'eyo Mm. seche moko ikaso nyathi living someone else's life Nga- I mean, nyathi onego bed ni ong'e ma ong'e gimoro kama Mm. but growing up i'm supposed to grow up as a cool lady number one iseka ikaso Nikech mano e identity. Eh, man, yeah, yeah. Kido blacks, black Americans in America, they trace their roots. Gidwa ng'e ni ande, ah, piny mane. Ma, ginyalo kata tiyo gi pesa mang'eny mondo ging'e ni yande DNA nani dhi kanyo. Koro kiyudo ng'ato ipenjo ni yande ati in nya kanye, wacho ni I'm half British, I'm, I'm from, Su- um, Sierra- from Sierra Leone. Tiwacho ni eh, Nyasaye wangu. Sierra Leone wa kanye? Ing'e, nyaka ing'e gigi. Knowing who you are is very important. Ng'eri kaka in ng'a. Kata especially ne ng'a machuo. Nyathini ma dichuo no nyaka ng'e ni en ng'awa so that he can create a sense of belonging. Ok ni kasa kasa nyathi niande e ot iwacho Kiingereza, e ot iwacho Kiswahili to iwe the common thing monego bed ni ibed iwacho. Nying bomiye ma Eh.
Kiingereza te. Eh, koro idwa wacho ni uh, I'm Jafthar, Jafthar, Jafthar, Jafthar, Jafthar. Awacho ni Jafta. Yawa.
Imedi atieno kanyo kata awuor.
Anasemiyogi nyaka digital names mag dholuo. Koro kok idwaro atieno adhiambo tinyalo dhi gi moko ka gweth. Paro ing'e ni paro mar Mwafrika mm. en mana ni ande. Mm. Iparo iparo kaka Jaafrika no, mm. Jabritish paro ni in you're nothing nikech gin ging'iyowaga ka third class primitive koro ibe isekawri ni in primitive koro idwa bet uh, like uh, eh. koro gimitimo idwa chako lokri kaka gin mwachamila Be aketo methalino kama? Be keto methalino donjo kabisa. Donge ineno ka koro aling' aling'a. Kendo the irony part, donge ing'e ni seche misetimori ni koro mari timi TV kopogi. Mm. To kata idhi irgi, kata idak irgi. Pod ichalo pala primitive. Kendo gi kendo giluonge ni app, app gitimo ni, gitimo ni. Gimwacho gimwatemo wacho ni ande an Mm. kaka parona Mm. aparo ni ande Mm. ni dholuo ok en gima rach En dhok maber. dhok maber
kina parent e ot janyuol e ot kuza watoto wako wajue lugha yao ken kikamba ken uh, kikuyu mondo ong'e tradition eh, ok ni chieng' moro ng'ato dhi timo chira nikech oh, when there's a, a, a very a very huge occasion have I even said it right yeah. when there's a very huge occasion in your house mm. itim iyudo ka nyathi timre magalagala tiwacho ni tumbe nyaka nyiew

be proud of who you are Eh. you are a luo to ng'ato koro dhi penjo penjo niya jok ma koro intamari ajaluo chuora mkikuyu koro nyithindo dhi ng'eyo dhok ma
pare ni ande um, wacho ga ni ande Mm. dhako en winyo
dhako en winyo onyafuyo dhi kamoro amora Eh, Mhm.
To iseyudoga ka mama mluya Mm. obiro luongo ni, dhi ka nyamalo Nyamalo. ing'iew gima chal kama kama Mm. to nyamalo ni loso kodi gi dhok mane kapenja penja dong dholuo Dong dholuo. Eh. Nikech kosedak kanyo to Oh, eh. nyaka ong'e dholuo. nyaka ong'e dholuo Mm. in i- Ing'eni people do not think. Manya He that mama- town, eh. Oa piny moro biro koru, Mm. osepuonjore dholuo. Eh, koro apenj, in- ing'eni pe- nyathi nyaka ng'e ni en en ng'a- en jaluo. Mm. Very important. Iyudo ni parent moro oketre ni ande ah an gi pesa wabro dak town. Wabro dak town nyaka nyaka chuth. An an uyudru akia ni kanye siaya. koro ka how will she relate mm. with the gi jok jogwen how will she relate kose en oblo oblo eh yawa oblo obiro obiro no reo kako nyalo reo to duong yawa mm. mm. kanyo to to kanyo trick koro nyaka you just have to tell the person koro ngene challenge kaka koro wawach niya kaka in dholuo ni ok ler eh? ok ler sana ok fluent ok fluent mm. koro be paro ni nyalo puonjo nyithindi dholuo
nyaka ging'e nikech seche moko mm. yo wang' anawa ana timo eh. luth kuon acho ni abro goyi nyaka ging'eomera kore ka seche ma yo wang' dhawo mit mana gi dholuo ng'eni eh. seche ma ng'ato wang'o yi koro kata kiswahili gi kisungu ibo ne tok dal
iwito mago iwito mago koro wiyo pari wacho kata kata kidwaro yanyo ng'ato mm. ok omit gi Kiswahili adonjo mana gi luo mm. ama ka ng'ato wang'o iyi mm. weri koda ama ni achani koro ni achani weri koda leave me alone ere ma odonjo mamit Leave me alone. Ninakuja. Ninakuja. Aika. Koro dholuo to omiyo tabia. Mm. Kata po nono ni awachi ni kiwach awachi ni jobed gi hera mar dholuo. Dholuo.
Eh, her dhogi. Eh, koro kati dak taon. kata idak kanye mm. tibet gi nyithindo to in jaluo ok ni ka nyithindo koro biro dala to nyithindo dot com macho ni dani ok ginyal kata loso ok ginyal kata loso gi dagi yawa dagi okia kata kiswahili okia yeah. okia kizungu ma dagi ne ma nyakwara tinde nyisa gango mm, owacho nyathino owacho gango oh, yawa Koro aparo ni it's just good ni nyathi nyaka ng'ane gima wacho. Mano to adier.
Eh, Nikech number one, identity mano e gima yudo. Mm. Mm. very Ident- important. Identity important. Mm. Nikech em, nitiere osiepna moro mano nyisa ni oregret ok ong'e dholuo nikech nodhi somo koro oko nodhi somo Finland. Mm. Koro kosedhi kuro to ng'eny joma nitiere kanyo yani jo, jo moa koni joluo moa koni mm. koro giloso group mm. mag koro joluo mm. koro ka gin e grupo nikech gin a foreign country to ji te neno gi ni foreigners mm. koro the only thing makelo gi together en wacho dholuo ni mm. ting'e ni en dholuo okay. nying be en go mar dholuo mm. accent ne be dholuo Mhm. kata kowacho kiswahili ting'ang'a ni ma to kiswahindi jaluo Mm. kowacho kisungu ma to kisungu jaluo Mm. lakini dholuo nokia koro ing'e ni seche manie jog en left out You become a foreigner in your foreign, Mm. in, in your own language. imagine having a luo accent and you don't know luo
makatana nyalo wuonde ng'ato acha nyalo mluya accent kata kichakachaka kiswahili eh. mlienda wapi yawa hmm. nacha kata mana gineno bekia dholuo bekia anta paro gani ande hmm. if you set your mind to know something you will know it mano tadier hmm. kiwacho ni ande nyaka to nyaka to
ang'e gini Ani nge, especially kin kin kin nyako. Mm. Kata you'll have to know. Mm. Women are very they really um ikawo gimoro inyalo loke however you want kata mm. ot mm. kidhi e od you're a newly wedded bride yeah.
do idhi e od chuori tiyudo ka odno be chal gima galagala Mm. itimo eh, eh, eh,
nitie kaka iloko katen mm. iloko samoro nyocho bete plastic chair to piero plastic idonjo kata e chama koro chiemo mm. kang'o mi 200 mar chiemo itiyo gi mia mia inyume chama by the time ma dweche auchiel oromo oyudo ayuda kapete mayom oyudo koro rie tiende

Eh, dong' ng'e ni ei ot nyithindo interact gi ng'ama ng'e. Mm. Min gi koso wuon gi. Min, mano to adier. Lakini Ing'e ni kata language yot mondo ng'ama miyo puonj nyathi than ng'ama dichwo. Mm. Eh. Emomiyo koro ka ng'ama dichwo en jaluo, to kendo dhako mok jaluo dhako ni koko puonjore dholuo no kata koko dak ei joluo mm. to nyithindo go ok yot ahinya mondo mi dholuo from babagi an nadhi skul chieng' moro to yudo ah, maber mm. lakini koro kia dholuo mm. ten jaluo mm. atini koro mamagi mm. en koro